Da ýerleşýän deportasiýa lagerinde bolan türkmeniň ýatlamalary. Özüniň tanalmazlyk şerti bilen adyny Ylýas diýip beren watandaşymyzyň bize beren maglumatlaryny siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Men Çaňkyr gergendirme merkezinde Ýagny deportasiýa lagerinde uzak wagtlap galdym. Ol ýeri ilkinji nobatda adamyň ganyny içýän bitleri bilen tanalýar diýip biljek. Sebäbi, ýuwunmak üçin gyzgyn suw ýok. Egin-eşikleriňi ýuwmak üçin hiç hili şert ýok. Netijede şol ýerde saklanylýan adamlar tiz wagtda bitleýärler. Bitler infeksiýa ýaýradyjy parazitler bolmagyna garamazdan, olara garşy göreşmek çäreler amala aşyrylmaýar. Lageriň administrasiýasy tarapyndan diş pastasydyr şýotka, sabyndyr şampun asla berilmeýär. Diňe aýda bir sany sakgal almak üçin halk arasynda odnorazowy diýip tanalýan stanok berilýär. Lageriň çäginde hususy dükan bolup, zerur bolan zatlar şol ýerden satyn alynýar. Ýatmak üçin niýetlenen matraslara örtük, prosty nawlyçka berilýär, emma näçe ulanylsa-da çalşyrylmaýar we ýuwulmaýar. Wagtyň geçmegi bilen ýaňky örtükler bitleriň öýüne dönýär. Berilýän iýmitiň hili we ýokumlylygy gaty pes. Esasan hem gaýnadylan ot, nohut, noýba berilýär. Hepdede bir gezek etli nahar berilýär. Etiň mukdarynyň azlygy we maýda dogralanlygy sebäpli hemmelere ýetenok. Tutulan adamlar wagonlarda saklanylýar. Alty adama niýetlenen otaglarda on sekiz-ýigrimi adam galýar. Ýakynlaryň bilen telefonda islendik wagt gürleşip bolýar, ýagny telefon üçin çäklendirme ýok. Çaňkyrda aýratyn blokda aýal maşgalalar we çagalar hem saklanylýar. Aýallaryň saklanylýan blogynda hem gigiýena şertleriniň pesdigi hakynda gürrüňler kän bolýardy. Meniň indiki aýtjak zadym, belki köp adamlary haýran galdyrsa gerek. Çaňkyr gergönderme merkezinde hernäçe şertler kyn bolsa-da, türkmenistanlylar gününe kaýyl. Türkmenistana deport etmeseler bolýa diýýärler, sebäbi ýurduna dolanyp barsalar, işiň ýoklugy, maşgala eklemek kyn boljagyna akyl ýetirýärler. Şol sebäpden gününe kaýyl bolýar görgüliler. Lageriň içinde türkmenler gaty agzybir. Ýanynda puly bolmadyk, hossarlar tarapyndan pul geçirilmeýän türkmenlere-de beýleki türkmenler goldaw berýärler. Türkmen hökümeti daşary ýurtdaky halkyny alada etmeýänligi üçin şeýle günlere düşýäris. Dokumendi düzüw bolanda elbetde halk bu güne düşmezdi. Hatda ýurda gidip täze biometrik pasport alyp gelmekden boýun towlaýarlar. Sebäbi, pasport almak, wiza oňartmak, bilet çykdaýjysy, iň soňunda hem halkara aeroportdan daşary ýurda çykarjagy ýa-da çykarmajagy belli däl. Eger çykarylan ýagdaýynda hem, ozalkylar ýaly legal ýagdaýda galmak mümkinçiligi ýok. Görkezilen wizanyň möhleti dolmazdan yzyňa dolanmaly. Şonuň üçin görgüliler gününe kaýyl bolmakdan başga alaç ýok. Türkmenleriň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp, Ýerli adwokatlardan käbirleri öz biznesini gurdular. Adwokatlaryň aldaw toruna düşenler hem az bolmady diýip, söhbetdeşimiz Ylýas sözüni jemledi.